Pamsoroi, ini inonzwi Agushni. Ndinoshanda pano tiri two mwangu anonzwi Francisco. Zvatinosangana nazvo pano zvakawanda. Ah, ndanga ndatombokanganwa. Takatanga kushanda pano 2004. Ndipo patakatanga kupinda basa pano. Takatanga kupinda basa uh, ah, tisikabhadharwi takaita kuda tega voluntary. Eh, manje akazozviona hurumende yekuzimbabwe yataipa beta tidini tiwapewo something saka kubvira ipapo vanongotipasawo apo noapo paanoona anotipasawo saka ndinoda kuti nditaure zvinoitika pano zvakawandisa saka ndingandotaure chokutanga uh, pano maflegi ari pa ari pawo apo ari pamberi apo mafregi iwawo takaudzwa kuti tinoaisa kuma 6 dzemakuseni tochiabvisa ma 6 dzemanheru zvaingotishamisa tikasvika no 6 dzacho paguva rokutanga tichidzika kuenda kuzasi taiona vanhu vakazarisa padenga pa pamakuwa saka tizive kuti wari kubva ngepi tikada kuti tiwachovere kuti wabva ngepi hapana watinozodini watinoona sendi mazuva okutanga ini ndaibudawo ndichimhanya ndakadai umwe wangu achibudawo achimhanya akadini akadai saka izvo zvaitotipa dambudziko kumafuregi edu kuti haizokurumidza kudini kubvaruka saka uconsulate ndiwo aizouya achitaurira kuti akomana munofanira kubvisa chinyi mafuregi enyu kana muri kuona zvamuri kubatana nazvo edzai kuchinja nguva nofunga kuti muri kuya kwasvipa kuti mubvise chinyi mafuregi saka takazowirirana ini nomwangu toti beta titoye kuma 3 kana kuti kuma 4 zuva richiripo risati ranyura saka taiti tikasvika tikatanga kuda kubvisa mireza yedu taiona inga taidzwa inga madhaka kudonha chii mumeso tikashingirira kubvisa taizoti ndikaenda nawo kumba kumba kwangu tairova pungwese takadini takapenya kumba chitenderera paimba pangu vanhu handisikawazi wanisiripi kuziva kuti ndivanani chidainzira nozita rangu kuti agushi tobuda kunza tidini titandare ende watotadza wazireno zvinhu zvedu enda kodzosera saka ndizviro zvaizototi pasa chii dambudziko akatorawo ndaiti zviri kuita kwandiri chete umwe wangu akatorawo semusemu zvaiitika saka paakazouya manje azoti beta tivakomana tidini mutoregedze akadaroko saka kutobvirawo zuva iroro nanhasi mafuregi hatichadini hatichabvisi ipapo tinongobvisa akapera kubvaruka tochiisa chi manyowani chimwe futi uh, kuzimbabwe kana kusina kumira zvakanaka pano apa panonga pasina kumira zvakanaka pano pachimoyo panonga pasina kumira zvakanaka wai tochiti panonga pasina kumira zvakanaka kubvira pageti kusvika pageti irori panonga pakadini pakazarisa nwanhu saka kuda kuti tizive kuti vanhu ava kubva ngepi se tochiziva kuti kuna vanhu panouya wamwe vanobva nomabhasikoro kupi mumamisha mavo chienda kupi kutaun tochiendesa dzimwe nguva amweni ari kuendesa chikafu dzimwe nguva amwe ari kuendesa marasha kuenda kobikisa amweni marasha kuenda kutengesa saka iwawo manje vanhu iwawo ndiwo anouya kotidainza kumusha kwangu te agusto se ndimunoshanda apo ndimunotaura novanhu kupi okuzimbabwe ndiwo matojaira pakutaura saka handei todini motaura ngoti wakadini wakakrosa roni kuda kuti vasuduruke tione udini hedu tione kupinda saka tikauya ipapo hapana watinodini watinoona kuti tumvunze toti endai akati aiwa ndatozvionera ndega tondipepa udini pokurara saka isu tikamupa pokurara kuya kwamaita uku ndipo patinozoudzawo kuti zuva rakati narakati panga pasikapfuriki apa saka iyo ndo anozotaura kuti aiwa zuva rakati taiita chakati zvanga zvisina kumira zvakanaka zuva rakati taigadzirisa izvi saka tautogara toziva kutoti tikaona pakakroswa apa pakavharwa parodi apa tinotoziva kuti muzimbabwe hakuna udini hakuna kumira zvakanaka wakomana tochengeta wanotombomuka chidini wachivhara marodi saka ndombotaura izvozvi ndosirawo mwangu kuti aone kutaurawo zvataurwa napisi ndinoitwa francisco fernando eh, ofunga manyasa kuteerera zvaadini zvaataura ende chimwe chacho chandoda kumukurudzirai pano inzvimbo inoyera wai tichiti inoyera wamwe kana wasvika pano wasina mutungamiriri tinoaudza isusu kuti zvakakosha pano zvakati zvakati eh, nofunga mangwana makuseni kuna waya wanenge uchipaziwa pano mamass graves ari apo akati wandei tine 20 nzvimbo ino yese saka pane matombo ari pamusoro matombo iwawo pane vanhu vanotobva kuzimbabwe wechiuya wechitora matombo iwayo wechinyepera kuti atatumwa zvakadai zvakadai zvakadai kotinyepera wechitora matombo wechida kuenda kodini kuonoromba saka zvinozotipa chii problema pane vamwe akatombouya pano eh, rangiriri gurupu rakati wandei ange ari 10 mabhazi asvika pano tange tisikatozivi kuti pane wani wawa dhisa chii matombo saka mabhazi echida kusimuka kuenda kuzimbabwe ndoba akazoti aiwa pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndobva tatarisa parese gurupu re10 mabhazi pane one munhu ange akutofamba neizvi kuita fanike bere ehe saka tikamutarisa pano tikamuudza kuti chii chaitika kuti mufambe makadai ndopa akazotora zambia rake ange asungira 5 matombo obva asudurusa matombo aya kuti ndiwo matombo andange ndatora obva udzwa ipapo kuti matombo angu atora waida kuita sei kanzi ah, pane zvandakaudzwa kupi kuzimbabwe kuti nditore matombo ndiende koshandisa ikoko pane zvandaidini zvandaida muupfumi wangu saka akazoudzwa kuti watokanganisa kumbira ruregerero obva akumbira ruregerero chimwe futi ndechekuti eh, nofunga pane guwa rataura rakabuda ropa zasuko goiro rinonetsa dai mawana mukana kuna wayo vanoriziya aya rinosimukira richidzikira futi tikasvika apa mangwana munogona kurisvikira riri pazasi mozouya futi last time eh, next time munogona kurisvikira riri parevro iri pamusorosoro rega goiro rinoramba radaidi rakatinetsa ende rakambouraya munhu why tichiti rakauraya munhu pane vanhu vakauya e, ange ari rangiri gurupu remabhazi t aibva nekuyunivhesiti kuharare asvika pano aitungamirirwi neumwe murume ainzi comrade nyagwaya ange ari muove takasavhaivha nzvimbo ino saka takadzika naye kuzasi koko obva tanga usanangudza mamiriri akaidi akaita guwa riya kanzi apano apa vakomanayo vangatopedza training dzavo saka change changosara chekuti adzokere kuzimbabwe aende kunorwisa ndichi nemuwengi saka akadini akafa neshungu saka pakazobuda umwe mukomana sezvo ndataura kuti ange ari mabhazi t obva ataura mashoko ake ameno kuti chii chaange abatwa nacho mumweya ndoba akazoti ah, gavhumendi yezimbabwe yakachenjera inga urai mombe kubva yatora mabhonzo emombe kuyazoita chii mifananidzo yewanhu kuno hazvingaiti wanhu mese matafamba saka zvinhu zvakadini zvakatotinetsawo mupfungwa dzedu kuti isusu chatiruchengeta neukirina tiukirinira mabhonzo emombe here tisati tatora nguva ipapo ndo pakazobuda nyuchi dziri pakona nedzimwe dziri pakati dzikamuruma dzomuruma dzapedza kumuruma ndo paakazomhanya mubhazi bhazi rangiri pasi pemango apa usvika ipapo upinda asati apinda imo makapinda neimba iri pazasi chapo yakushanda semuseum kare kwacho ange ari maofisi emacomrades saka apinda imo mudzimwe dzakabuda futi zvekare dzikamuruma ouya zodonha pabhazi adonha pabhazi kubva azokwidzwa mubhazi oenda saka murume aitungamirira gurupu iroro ange ari murume kuti aiuya kuno nguva dzese nemagurupus akasiyana siyana Vakazodzoka futi ndo vakazoti akomana neurombo mukomana watakaenda naye uye ange akuwara nekurumwa nenyuchi atinokwanisa kusvika naye kuzimbabwe akazodini akazoshaya saka izvinhu zvakadini zvakatinetsa nekuti wamwe tinoaudza akwanisi kudini kuteerera chimwe chekuti chokupedzesera chakabva kuitika manje manje ndichenyaya yekuti eh, pano taikirina nzvimbo yese haisiri nzvimbo ino yega kungoti masvika neusiku tine pazasi apo panonzi engineering ndio pange pana wakomana nevasikana vaiona nezvimambaira nepfuti dzakuwara kumabheses akasiyana-siyana then tozoya pazasi apo pane mbuya nehanda ndo kwakapararira madzimai akazvitakura newanasikana futi aibva zimbabwe akazvitakura ndo paakawikwa ipapo then tozoya apo parodi apo pane tuma masgrave mahombe futi ndo painzwi papesintini ndo paiti munhu wese akuwara kumabheses akasiyana-siyana aienda korapwa ipapo umwe futi aibva kuzimbabwe asina kumira zvakanaka irapwa papi ipapo rangiriri rimwe bhesi iroro saka wakafira papi ipapo zvadaro manje nyaya yakaita manje ndeyekuti isusu pataishanda pano makore apinda 2022 tange tisikazivi kuti ndiani achada kutishanyira pabasa redu mwese mandataura kuti tange tatopedza kushanda pange pangosara ikoko kwandiri kutaura kuti kune nyuchi dzakauraya munhu saka takasvikirwa nevamwe varume t wasvika tangiti mazasi avo tikutoshanda nemaslasha asvika zvikanzi zviri sei vakomana tikati abo ah, zvikanzi ini ndinonzi matema danda ndiri ambasada wekuzimbabwe muno ndinorepresenta muno mozambique kumaputo saka ndikukumbirawo kuti ndinzwe kuti nzvimbo yenyu yapera kuchena kana kuti aisati tikati tapedza kushanda asi kuri kutinetsa manje ndo kune nyuchi dziya dzakambouraya munhu hatisokwanisa kudini kukusvika nekukushanda ikoko nekuti nyuchi dzirudini tikangosvika pagedhi chete nyuchi dzava kutouya dzichitinetsa hatisukwanisa kudini kushanda zvanzi andei ikoko tobva tadzika kuenda ikoko pane nyuchi pacho takatomira padistance iwo ndo vaakadzika ari oga obva svika pane nyuchi obva atanga kutsanangu tikazivi kuti ndiani achada kudini achada kutishanyira panzvimbo yedu ndo vaakazoti macomrades eh, ndiri kumaonai makadini makatsamwa ende mune shungu mani nguva yakareba musina kudini musina kushanyirwa nemhuri yenyu kuzimbabwe shamwari dzenyu dzekuzimbabwe dzakamusiyai kuno dziya nguva yehondo dzikakwanisa kudzoka imi musina kudini musina kukwanisa kudzoka saka izvozvi izvi takuuya neshoko rekuti pano apa shamwari yenyu amunangagwa haasi kukwanisa kusvika pane zino nguva asi yatuma mudzimai wavo kuti amboye zodini zomushanyirai saka tikukumbira mudzikame wakomana wanomuchengetai wanyasi kushanda pachene e, mudzimai washamwari yenyu akwanisi kusvika papi panzvimbo ino ipapo ndo patakazosimudza maoko nenyuchi dzese dzange dzakatifaradzika dzokera mupi muguva tikakwanisa kupashanda mudzimai mutungamiriri wenyika yezimbabwe do totaura pachokwadi akasvika ipapo nyuchi hadzina kubuda saka ndo zvatakanyasa kuona kuti pano inzvimbo yakadini yakakosha mazvita